Awle chi bai vek ule. Vawiin hi July ni sawmthum pakhat sang hnih sawmhnih pali ni lai ni a ni a, tunlai hian Rural Bank server lama buaina a awm avangin MRB account neituten, MRB account hmangten payment app UPI payment app, GPay, Phonepe, Paytm tih ang chi vel kha kan hmang thei lo va, khang atang khan pawisa engmah kan thawn chhuak thei lo va, tin kan balance pawh a en thei lo va, kan buai em em a. Chuti ang ni vang chuan pawisa transfer lamah harsatna kan tawh vangin MRB app mizo bank hman dan ah mrp app atanga pawisa inthawn dan pawisa transfer dan i han sawi dawn teh ang a hmasa berah chuan mrp app mizo bank app ah khan kan han lut ang a. A inthawnna awlsam leh a rang ber chi hian quick transfer atang hian kan ti ang a, quick transfer ah kan lut anga chuanin within bank quick transfer ah hian tah hian kan ti chin dawn a ni hemi MRB account vekah pawisa kan thawn dawn a ni kan transfer dawn a ni bank dang anih chuan-- Aadhar Bank Quick Transfer tih ah hian luh leh mai tur a ni. Chuan hetah hian ah kan han lut ang a Debit from Account tih lo lang a, lai atang hian hawi account atangin nge pawisa kha i thawn chhuah dawn kha i thlang ang a, account pakhat ai tam i neih chuan helai atang hian ah i thawn na tur account kha i thlang ang a, helai a kil ami hi i zu hmet mai ang. i duh zawk zawk hi thawnna tur account kha i thlang ang a, chuanin tah hian beneficiary account number kha i chhu ang a, i thawn tur account number kha tah hian i chhu nawn leh ang a, beneficiary account type kha eng account nge a nih tih kha thlan tur lo awm bawk a, i thawn tur zat i chhu leng a, chuan tah hian remark a ziah theih bawk a, tin account number kan lo chhu zo ta. Kan thawn tura kha eng account nge tih kha kan thlang anga hei ta tang hian a thlan thei a, loan account a maw, aadhar account, saving, overdraft leh current account han met tlangpui thuin eh a chung zawk hi a ni tlangpui a, chung zawk hi kan thlang mai anga chuan amount ah hian kan thawn tur zat kha kan ziak anga vawi khatah cheng nuaih hnih thleng a thawn thei a heta tang hian. remark-ah hian duh duh a thlan thei a, an thlang la hei, transfer to family or friends, loan repayment, rent bill payment emaw donation, payment of education fee, others tih thleng ang emaw hei hi kan pekna chhan tura kha kan zut thlang mai ang a, tunah hian wifi bill ka pe dawn a, bill payment hi ka select ang a. chuan kan tihfel zawh a submit kan click ang tihian alo lang ta a ka thawn tura kha ka thawn na tur account number thawn zat bil payment leh a dawng tu hming leh a account number te kha alo lang a chuan kan confirm ang confirm hi kan hmet anga. chuan tah hian kan t pin transaction pin kha kan chhu lut dawn a ni t pin kan chhut zawh a submit hi kan hmet ang a chuan otp a rawn thleng a kan phone ah otp kha kan chhu lut ang a. otp a rawn thleng a hei hi kan chhuk lut anga chuan kan submit leh ang. Otp kan chhuk lut zauh a submit hi kan zuk hlik leh ang a, kan submit ta a aw tikhan kan lo thawn zauh ta der mai a ni hei khan. hei ka phone ah pawh ah ka phone atanga ka account atanga pawisa pek chu a nih thu kha sms ka dawng nghal a hei ti hian a rawn a rawn lang nghal a chumi bakah chuan hetah hian app ah khan a rawn lang ta a kan thawnna account number leh an account type te kan thawn zat-- purpose ah kan thawn chhan ate chuan beneficiary account number leh transaction date zawng zawng kha lo lang vek a duh chuan hei hi a screen shot in a dah that theih a ah a hnua transaction history kha duh chuan a en len leh vek theih bawk a ni chuan hei success a lo in ta tikhan kan lo thawn hlawhtling ta a ni. Hei tunlaia UPI hmanga payment a tih theihloh pawisa inthawn theihloh lai pawhin hemi app hmang hi chuan pawisa a inthawn char char thlai a ni. Tin, khakha MRB to MRB, MRB account ve ve a pawisa inthawn dan a ni a. Account danga kan thawn dawn chuanin helai quick transfer ah tho hianin other bank quick transfer ah hian a ni leh mai a. ah a tih dan kha chu a inang vek a amarawhchu chu hetah hian ifsc code a ngai thung ta a ifsc code hi eh kan thawnna tur bank a zir khanin a inang ta lova eh sbi ah te phei chuanin a branch hran hran khanin eh ifsc code hran an nei thliah thliah a. Amaherawh chu MRBI hi chuan code khat kan in tlawm vek thung a ka tiang khan eng bank pawh khan IFSC code kha a hran paina an nei vek a kha ang erawh ka chu hriat a har saw lo va ah Google ah pawh han zawng ila awlsam takin a hmuh mai thei a ni. Awle kha kha MRBI app atanga pawisa in thawn dan chu a ni a thlirtu ten in lo tangkai pui a in lo hlawk pui ka beisei a in zavaiin duhsakna ka hlan cheu a ni e.